Асилисемпе пуянисем тата пӗле асилисем тата каласа парас кӑмӑл пулсан таркашӑн каласа парса мӑччӗ мана манӑн та пӗлес килет хисемлӗ телекуравҫӑсене пӗлтерес килет эпир пиччепе иксӗмӗр укҫа ӗҫлесе илес тесе шутлаттӑмӑрччӗ иккӗмӗнче иккӗмӗш ҫулта пӗрлемӗш укҫа мӗнле ӗҫлесе илтерни каласа парӑр-ха курӑк пуҫтарма пуҫларӑмӑр пирӗн кунта ҫырма тӑршшӗпех ун чух йывӑҫсем сахалрахчӗ Сиплемелли курӑк. Сиплемелли курӑк, ага. Вара атте ун чух Молоковоспа кашни кун Канаша ҫӳрет. Эпир вара велосипедпа кайса михӗсенне тултараттӑмӑрччӗ те илсе килсе хураттӑмӑрччӗ, атте вара чырӑ курӑка кашни ир илсе каятчӗ. Канаша, Канаша паратчӗ те вӑл кашни кун пире валли укҫа илсе килетчӗ. Утлисене ытларах Вова илетчӗ, мана ваккисне паратчӗ. Вова сиволӑха та ӗнтӗ. Вӑл нумайрах пуҫтаратчӗ. Вӑл нумайрах пуҫтаратчӗ те, вара манта ун патанӗ шухӑша илес килетчӗ. Вара ирпе атте Канаша кайиччен пиллӗксенче тӑраттӑмччӗ те, ҫакӑнта ҫырмана кайса тататтӑмччӗ те, икӗ михӗ пӗр пек тайиччен пуҫтараттӑмччӗ те, вара укҫана ҫырмалла та пайлаттӑмӑрччӗ. Ҫӗнӗ ӗҫлесе илтӗр-ха, каласа парӑр-ха. Эп астӑвас Савовӑн ҫичҫӗр тенкӗччӗ ун чух. Манӑн виҫҫӗр пулнӑччӗ, паччӑрӗ. Шамбикра ҫитнӗччӗ. Ну мӗн турӑн-ха вӑл укҫапа вара? Пӗрремеш ҫӗсен укҫапа. Вӑл ҫул Алита ҫуралнӑ частьтӑва, вӑл сентябрьте ҫуралнӑ, вара вӑл укҫана эпир шкула кайма япала семейнине астӑватӑр. Эп ун чух виҫҫӗмӗш класс пӗтернӗ, тӑваттӑмӗшне кайнӑ. Вова кайнӑ. Саккӑрмӗш.

Если курок пуҫтарнӑ? Курок пуҫтарнӑ. Ӑна илмен. Эс унччен пуҫтарнӑ. Искал вырӑттӑм. Куроккине пуҫтарнӑ канашлу хупӑннӑ. А, вухтӑннӑ. А, ага, ӑнланмалла, ӑнланмалла. А, сирӗн ачупане ҫунакаса Игнатьевсен ҫемйи те евӗр питӗ туслӑ курнине пӗлӗпӗр. Вот э, сире янах пулӑшса пыма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫапла мар-и-ха? Йывӑрлӑхран, савӑнӑҫ э, вӑхӑтсенче те янах сирӗнпе пӗрле. Э, ача ӗнене мӗн каланӑ пултӑрччӗ, мӗн суннӑ пултӑрччӗ вӗсене? Мӗншӗн малтан калаҫрӗ сире? Чи кирли вӑл сывлӑх пуриншӗн те. Ачисемшӗн те, мӑнукӗсемшӗн те, аттепе аннешӗн те вӑл пуриншӗн те сывлӑх пултӑр. Сывлӑх пулсан эпир пурте телейлӗ, эпир яланах ҫак килте пуҫтарӑнатпӑр. Пурин те ҫулӗ такӑр пултӑр. Такӑр ҫулпа эпир яланах кунта килетпӗр, каятпӑр. Пирӗн яланах сӑлтав та пултӑр. лайӑх сӑлтавсем кӑна пулччӑр ҫак киле пуҫтарӑнма. Сӑлтавсӑр та килмелле пултӑр. Яланах ҫак килте пире кӗтекен пултӑр, тесе шутлатӑп эпӗ. Ҫапла. Вӑл кашни ачашӑн хӑйӗн амӑшӗ тата ашшӗнчен лайӑххи никам та ҫук пуль. Ҫапла вӗт-ха. Кашни амӑшӗ, кашни ачи амӑшне юратнине каяллах каласа парать. Но Володейсӑр мӗн каланӑ вӑл-тӑрчӗ микрофонне парӑнкатах. Ман аттепе аннене Дима каларӗнче чи малтан сывлӑх сунас килет. Яланах эпир вот халь пӗрле пурӑнатпӑр, ҫавӑн пек яланах пӗрле килӗштерсе пурӑнасчӗ. Ял ҫак килте пурӑма тӑвансем те пуҫтарӑнччӑр, хӑнасем пулччӑр. Пӗтӗмпех йӗркеллӗ пултӑр. Ҫапла пултӑр ӗнтӗ. Пӗрле пурӑнса эпир аттепе аннерен тӗслӗх илетпӗр, пурнӑҫа тытса пыма. Ҫапла, тӗрӗсӗ. Ну, сами кӗҫӗннинчен ыйтса пӗлер апла пулӑ, Лалита. Мӗн суннӑ пултӑр тепӗр год. Юратать тени аннене. А тебе, аннене, паллах, сывлӑх сунатӑп. Яланах пӗрле килӗштерсе пурӑнчӑр, пире юратчӑр. Ҫапла. А тата кала, а тебе аннемсем пире мӗн пӗчӗкренех дисциплинӑна вӗрентнӗ. Ир тӑрсанах кравать майласах мала, урай ҫумалла. Кума кайиччен урай ҫӑлса хӑвармалла. Ҫапла, и. Урай яланах таса пулмалла. Вӑл Чӑнах та, пурнӑҫра вӑл халь ман тӗслӗхрен. Ман поэзинче те вӑл яланах, тренировкӑсенче те вӑл яланах пулӑшса пырать. Яланах таҫта та ҫемьере те, килте те пӗтӗмпех таса йӗрке пулмалла. Ҫав вӑл пулӑшса пырать. Вӑл ҫапла каласа параҫҫӗ те Игнатьевсен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗ ачасем. Яланах сывлӑхлӑ пулччӑр, сывлӑх пулса ытисене пурне те тума пулать. Ҫапла мар-и-ха? Ҫапла. Халӗ нумай пулмасть вӗсене хӑйне евӗрлӗ медаль, паллах, парнелер, ҫапла мар-и-ха, юратупа шанчӑклӑх медалӗ. Вот ял халӑхӗ мӗнле пӑхать ҫакӑнсене? Вот мӗншӗн пире памарӗҫ, мӗншӗн вӗсене пачӗҫ тесе теме кӑштах калаҫмаҫҫӗ-и, мӗнле шутлатӑр эсӗр? Мӗншӗн ну, сирӗн ҫемьене пачӗҫ-ха? Манӑн аттепе анне ҫак медале тивӗҫ тесе шутлатӑп эпӗ. Вӗсем ку медале парасса пӗлмен, анкетине хатӗрленӗ чух Малтанах мана ярса пачӗҫ унта ачисен ҫитӗнӗвӗсене, хӑйсен ҫитӗнӗвӗсене пӗтӗмпех кӗртнӗ вӑл анкетӑна. Унта мӗншӗн тесен упӑшки те арунник кӑна мар, ачисене те пурне те пӗтӗмпех пӑхаҫҫӗ, вӗсем мӗн ӗҫлесе пурӑннине пӗтӗмпех. Вӗсене вара каламан, вӗсемшӗн вӑл кӗтменлӗх пулнӑ. Вара вӗсене ҫак медале чыслаҫҫӗ тесе пӗлтерсен кӑна ҫеҫ вӗсем ҫакӑн пирки пӗлнӗ. Кӗтменлӗх пулнӑ ку. Хӑйсӑр пӗлӳ кӑна кӗтсе илтӗр те хӑвӑр. Эпӗ ҫак медале параҫҫӗ тесен анкета хатӗрлеме мана тӗп ярса парнӑ анкеткине тӗп хам мӗн пӗлнине ҫырса пултаратӑп тесе каларӑм ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен чӑнахах та тивӗҫ ӑна вӗсене мӗншӗн вӗсене кӑна панӑ тесе калани каласа калаҫмалла та мар тесе шутлатӑп ӗнтӗ. Апла пулсан тусӑмӑрсем хисеп пӗтерӳ грошисем эпир тата малла кайса курар. Халӗ вара Олеся хӑй ҫырнӑ сӑвӑсемпе ӗлкӗрсе савӑнать. Упрама пӗлесчӗ мӑшӑра. Пурнӑҫри чи ҫывӑх юлташа. Пӗрле алла-аллӑн тытӑнса. Такӑрласчӗ анлӑ сукмака. Мӑшӑр парнелет икӗ ҫунат. Тӑрӑшмашкӑн парать вӑй-хӑват. Кичем чух чуна лӑплантарать. Йывӑр лава ҫурмаран пайлать. Пинӗ-пӗнинчен пӗрне кӑна. Мӑшӑра суйлатпӑр ҫамрӑкла. Ӑшӑ, хӑтлӑ йӑва ҫавӑрма. Йӑх тымар йывӑҫҫине тӑсма. Упрама пӗлесчӗ мӑшӑра. Хывас марччӗ венчет ҫӗррине. Хаклама пӗлесчӗ пурнӑҫра. Хам телее, Турӑ ҫырнине. Хисеплӗ телекуравҫӑсем, эсир ӗмӗр сакки салака кӑларӑма пӑхрӑр. Паян ҫак кӑларӑм сире кӑмӑла кайрӗ пуль тесе шутлатпӑр, мӗншӗн тесен эпир паян Эшкилт ялӗнче Канаш районӗнче. Хисеплӗ Владимир Трофимович, Антонина Яковлевна, сире юратупа шанчӑклӑхшӑн медале тивӗҫ пулнӑ ятпа тепӗр хутчен саламлатпӑр. Унсӑр пуҫне хисеплӗ телекуравҫӑсем ҫак кунсенче кӗҫех вӗсем пӗрлешнӗренпе вӑтӑр, икӗ ҫул ҫитет. Тата тепӗр хутчен саламлатпӑр. Тавтапуҫ сире, Олеся, унӑн мӑшӑрӗ Николай, хӗрӗсем Элине, Элиза, кунтах пирӗнпе вӗсен аслӑ ывӑлӗ пулчӗ Владимир, мӑшӑрӗ Алина. Ывӑлӗпе хӗрӗ те кунта мӑнукӗсем. Унсӑр пуҫне пирӗнпе пӗрле вӗсен кӗҫӗн хӗрӗ Алита та пулчӗ. Пурне те сире пысӑк тав, Игнатьевсем. Чӑнах та питӗ кӑмӑллӑ пуль сирӗнпе калаҫма, но халӗ эпир каласа хӑварасшӑн медаль кӑна мар, орден илмелле пултӑр. Сӗнетпӗр сире, тусӑмӑрсем. Тусӑмӑрсем, чӑнах та тӑвансемпе кил-йышпа яланах пӗрле туслӑ пурӑнӑр, пӗр-пӗрин патне хӑнана ҫӳрӗр. Мӗншӗн тесен, тусӑмӑрсем. Ӗмӗр сакки савӑнча. Ешкилт ялӗ, тӑван ял. Пурӑнатӑп эп унта. Ӗҫӗм ман пырать кал-кал, ҫак илемлӗ вырӑнта. Урам икӗ енӗпе тӗрлӗ йывӑҫ ешерет. Яланах ҫак илемпе иртен-ҫӳртен киленет. Ир-ирех ӗҫчен автан вӑратать ял халӑхне. Тӑма вӑхӑт, тет, вӑран, янратать ҫеҫ сассине. Ешкӗлт ялӗ вӑранать часах ӗҫе тытӑнать, хӗвел хӑвӑрт хӑпарать, тутипеле йӑл кулать. Ял хӗрринче ҫырмара аслут юхать шавласа. Шывӗ тӑрӑ-иҫ, ара, ҫӑлкуҫ тӑрать сӑрхӑнса. Пирӗн Ешкилт ялӗнче пит илемлӗ-ҫке тавра. Килсе кур пӗррехинче. Кӗтсе илӗп эп сана.